Ber lwak me Acholi, man latinwu mawa Omoro ma nino ducu tye ka bako dog pi peko ma tye mapat pat i lobo Acholi kany, tin nino dwe pyeraryo wiye adek.

Lok ma an akatti kwede en aye akatti ki lok ma wun lutela mapat pat ma Lubanga olwongowu me konyo acoli, omyero wugam pien dano Lubanga lwongo me konyo lwak. Dong i cabit eni an akatti ki. lok ni kicira madit otimme i te kwaro Acholi, ma an anyuto vidione bene kit ma otimme kwede. Rwot me Agoro, Rwot mo, Lawi rwodi. kacel ki Bicop Wilson Kitara me Dayoced me Kitgum, gin guwiro wii ma pe lubbe ki tekwaro pa kaka Acholi pa kaka Luo. Man aye lok ma an akati kwede macalo latela. Latela pe telo en kene, latela telo lwak. Latela bene ka in iwaco ni in latela ci dok pe omyero in pe iwiny gin ma dong tye ka timme wa i kominiti ka in ikati kwede. Latena tye lukke ni en omyero obed ki neno matut, neno mabor me kiyo ne ni gin enini ma tye i community ni bal lwak. Agwoko ni ni en aye kobedo ni wan lutela coli ma Lubanga olwongo wa ticwa eno. Dong an atamo ni ka in itye ka pwony i ot kwan pe tye lukke ni litino weng kato peny ma in ka in iketo peny. In ipwonyo litino miya acel, ento miya acel-li kit okene ibinongo ni pyeraboro okato, pyeraryo gin gupoto. Pienno an macalo mawa omoro ma Lubanga olwonga i telo lobo acoli, lok ma latin ma pe oniang pwony. Kit ma laditi eni ma en lawor ka tye ki lok me gamo lok ma tye ki kelo ni Acholi gulaa wek Acholi guyub ki gang. Wiro Rwot ma lawil odi kacel ki Bishop gin gutimo gin ma naka yam peke i tekwaro me Acholi. Ci wan wakati kede ni enini kinen yo mo me yubone wek ka piny ma i Acholi. Pe kinong ka koko. Nongo wangeyo ni wayubo jami weng, jami ma tye ka balle kiyubo weng. Ci ladit-ti, kit ma wun wuwinyo wi lawor gukatti kwede gamo lok ma wan wakatti kwede, macalo ker kwara cwale gin ma otimme. En waco, Ladit-tu tekki. Ladit-ti, nongo an angeyo en maber bene, pien ogona cim, dwone ogona cim i kare ma an atye ka dok i tekwaro. Ladit i nena ngeyo en maber. Ka dano ma mito ni paco ki roc, acoli ki roc, colo wun wuwiny maber, ladit i nongo tuco nyiye. Wun wuneno en okwero tuco nyiye woko. Pien en ngeyo ni lok ma en etye ka loko ni pe lok me coko, me konyo acoli, pe lok me coko, uh, coko paco. Ci dong ladit, an bene atamo ni kit ma in pe ituco nyini myero an awori. Ento atamo an angeyi ni kwici, kwici, kwici, kwici, kwici, kwici. Angeyo family ni weng. Angeyo maber, ento acwali ma woko, an amito cikowu, wun weng acwali, wun weng acwali, ma ka obedo i cawa-ni, to paco i acwali-ni myero obed litiwu, pe tye lok ni ka wun dong wutye woko, ci dong gin ma tye ka timme i lobo acwali-ni pe remowu, pe guruwu dong acwali.

Ento man kobedo cawa ni waketo gen ni peko ma ojoko olwenyo i lobo Acholi kany, wan myero o dano gua ki woko moto kodi gua ki woko ni moto kodi gubino ka ryemo ceng ma otimme i lobo Acholi. En ka ma cwero cwiny mawa oboro eno Ladit yen ma itye ka lok i winyo maber eh? Ka ma cwero cwiny ma wa omoro in nu eh? Ka cilo dong otime o malik kit ma eni ni, dano tye ka to kany ladit. Dano tye ka to jami mukene ma radio tye ka time. Tela pe konyo ngati mo. Tela pe myero ki nen calo ka tic. Ento tela myero ki nen calo gin ma myero okwany dano ki i bur. Pien dano aye myero olub kor latela. Eni oweko lwongo ma Lubanga olwonga, lok ma an aero. An aero lok matek i telana weng. I kare ma an tye ka telo distrik kancil, aco ni wun wuneno gin ma an atimo. Ee, tela onongo pe tye maber. Netwak ka lurwatte ocora, jami mukene tye maber, jami mukene onongo pe tye ma barwatte. An akate ki mocon i ot, moconna-ni okato. En aye oweko wuwiny acoli. Kare ma an akelo mocon-ni ni, tela ma kit ma ladit netwak ka lurwatte ocora, tye ka telo wan ki i telo acwali jami ma en kati kede pe tye ma ber in pe ikut tela ko coro gik kit eno he man un jo mukene pe wungeyo ngat mo muwing motion ngat mo okato ka cimo wang ladit walter ocora ka okati ki motion i ot e hogas house ka kan ci lawing gin guketo cing gi ni majority oweko Ocora dong telo dano, telo lwak aco dong otemo nido i dog ento onongo dong gen pe i kome kicito dong kicibo acima. Meno latela, latela myero gunen gin ma tye ka bino marac ci okel lokke woko, lok ma dong maraco biweko kit eno ni dong wun Acholi atama ni dong wun wungeyo maongo ma dong obino ni onongo dong wan otyeko gine. Onongo dong lwak me Acoli dong weng otyeko wacce ni nongo ocora, in dong iwek tela komedi. Mao dong odonyo mere lulebe. Acoli, An abino i cac. Kare ma abino i cac, en tipo acel ma wun wuwaco ni mawar-ni oducu doko lok bitibu tibu tibu tibu dong tibu tibu tibu. En tipo acel. Ojana-ni dong oum i kare ma tibone otuc ki bota. En aye oweko Janani dong oum ki woro. Ma enoni wun bicop ma wutye-ni, wungeyo wunu weng gin ango ma mawa otimo. Wi woro janani wun kanica olingo ni pe mitte, pe mitte, pe mitte, pe mitte, pe mitte. Wun wutye eno, wun bicop eni wutye wungeyo, bicop Kagumba, in ingeyo, eh? Ludito Acholi, wun wungeyo ni gin ma oweko Acholi ma ocung ni Rit ma onongo tye i District Council i Heat of Laity ma ocungo kadi dong kwero ni nongo yub pa tyen Janer i Luwum pe obitimme pien nge otunu tye iye kun onongo kitye ka lweny ki Acholi aye ento kimito tic ki nge otunu. In madit-ti, ni deng in ingeyo roroo mawa lwongo wa ni otunu en otunu ngeyo gin mawa otimo iwinyo laditi iwinyo acoli otunu ngeyo ka in iwaco ni in icit bot otunu ki nying mawa en otunu ngeyo gin ma mawa kita nga ma obedo mawa tinu pa janani onongo kong otuc en aye oweko an acungo ni rip ki bishop gi weng kita ara yun onongo pud pe bishop gakubai Ere in onongo tye gin i bicop? Gin weng yo lok ka man tye awaca ni ada ka kom ma bino. I kare ma dong kityeko kwer, obino waco ni ki ma kica, An onongo alwenyo ni atye ka winyo lok ni oda ma a ki malo ni Janani Luwum wan ma ada i cita mega me opye myero kong gine. Ludito acholi madongo weng ngeyo lok-ki. Apolla woko in itye kenyo ingeyo lok-ki? Ka litino mukene ki ludito mukene, wun acholi ma i Uganda ki ma itye woko, wuwiny maber en aye wun wuloko ni Ni in onit gin atidi, komedo ni janane ni wum ngati dok ngeyo lwongo wa nying mawa aye. He, ento gin oweko kiworo pi mawa nyo cung me vidio. Actually, komedo ma an adwogo i tekwaro ni, gin ma myero onge ma Timothy awaco ni tic matek dong otum woko. Timothy awaco ni tic matek dong otum woko, ento dong owinyo lok. Tic matek otumu. Wudong winyu lok. Lok ango ma myero wun wuwiny? En lok ka ma war tye ka kati kede. Ee, lok ka ma war tye ka kati kede ni, O, a, a, wun litino Acholi, Lubanga o itiyo kidwu, tipo me tekwaro o itiyo kidwu. Wutiyo ki ngat acel acel acel acel acel. Ngat acel acel oti ki lwongone i yo maber. Lama ilworo kun lwongoni ma Lubanga olwongi kede-ni, ti ma kun imako cik pa tipo, cik pa tipo. Pien tim ma yubo laruwu ladit-ti eni, kodi ata adwongo nyer ma lawodu tye ka dange ma ata ni itye ka pwony. Ineno ni, ka wun wuwiu ki lok eno ni, Mwakane, an mwakane atye kit man, ma timwu tye ki cikke, ma wun jo ma Lubanga olwowowu lubo Acholi, tipo aye bularo, ci wumak cikke me acel, pe itye gin ma lapir pe iye, pe itiyo ali. Ki kaka lok-ki weng pe obed lok me tic alir, pe obita loko lok goba, pe okwal jami mo, jami pa ngati mo pe okwal, pe ogud jami pa ngati mo. Lok mukene ma tim amit tida atuc ma weko acwali kucak bako dog iye bot timwu, tin abikelo woko. Ci wun ma kilwongowu-ni. Ka wubedo ka mako cik i kinwu ki lwongo mapat pat ma Lubanga olwongowu, in imak lwongone ni kun ijengi ki cik pa tipo ma rom aroma ki Constitution. Pien gin ma doro lobo, macalo kit ma an ma wa ma adoko-ni, omyero anen ni Constitution me Uganda waco ngo. Social media ma an atiyo kwede. Latin moro owaco ni, Myero igwokke ki cybercrime. An ma peya ao i Constitution ka akwongo neno me cik pa tipo, cik pa tipo ni weng ka in igwoko pe biyukke ki cik pa gameme. Litino Acholi, piny obiru woko. Ento pe tye ngatti mo ma aye obiwaco ni en aye weko piny oru. I lobo Acoli kany, wan pe watwero lweny ki lumonewa. Ento otibowa, en aye walwenyo ki lumone. En aye oweko gubedo cawa-ni. Lok ma amito kati kwede ni, wuwiny maber, Coli, an atamo ni, aa, Lubanga kare ma olwonga ki tela, okelo lutela Acoli weng. Tekki latel Acholi ngeyo mawa ento tipo pe ye inge ni kwiji kwiji pien kama mawa ocung iye ka tela giye en kelo lok mapat. Atamo ni Norbert Mao ka ipenyo Norbert Mao en tye ki nying, nickname, ma en lwonga kwede ma oneno ngo ma tipo otela. I kare ma an atyer atyer ci watiyo kwede, eh, ma onongo bat ma ongeyo, ngeyo, ngeyo kerona, hmm, pien atiyo kwede. Otunu ngeyo kerona, pien an atiyo kwede. Eh, cwiny owinyo maber, ngeyo, eh. Otunu ma otunu pe obineno ni is an, ma wa is an ordinary man, kono owiny dodo. Ma an kobbedi ni abako doga ma laditti enini, ni dong en ingeyo gwero lweta ayeta, eh? Oh, ma wa alwogo wa ni wuwiny dolo. Atamo roco paco ni eni ma wuwiny dolo cako ni, ngat ma obedo ki nyime ka tipo me Acholi otiyo ki lityen Acholi, lityen Acholi olaro lok ma naka Yangel pe romo tyeko ne, ci lityen Acholi ote, walaro lok. Lok ocakke cawa aryo ki ducu ci wa ca apar acel i gang owiny dolo. I kare ma an atelo wi atelo wi gurup acel i gurup acel ma cito ka laro lok kom Bishop Godfrey Lowom eh en aye atamo me Chief Justice cika mo i owiny dolo ka ma myero inge in inge ma wa bene.

Oda, mutoka ocako ngwec kene. Togo madwong gubedo ka timme ki yo ki yo ki yo yo. Pulic onena calo road block ma wao iye, pulic gona ci lwok calo calo General de dok iwot aber. Bishop Kitara gubedo ni lacor en ma yam wang otelo ketela gubedo ni tye tye gin a tye tye tye tye aye winyo ci Diocese Secretary ni Rev. Willy Onao tye i mutoka. Ento atye lacul ni pe iwinyo lok ada. Tye mutoka kadi pe olanga wan watelo ki Teller. I kare man an atye ka telo Teller en mo gire ni en oti Spika. An angeyo kerone. Kanya kerone ki gorone an angeyo bene. Onongo tye mutoka kenyo. Polis oyabbiwa yo Goish Lud General. Wot maber. Wakato Karuma. Military police goyi salut. General Wataber onongo tipo tye ka tera ni ibicirwatte kong i dolo i lok pa Bishop Godfrey Luwum. Aa, General Wataber onongo tera ma tipo tye iye ni oweko Luwum wa owiny dolo ocito otyeko lok koma Godfrey Luwum kikwanyo lok ki i kot. Cen enoni ka inena an awaco ki owiny dolo ni an komedo adok bot tipo. Lega ada ka in imito cito ka lega ma iwuro cito ka lega, an amito winyo ni an atye ka leko lega ki dek ki nying tipo gin ma an adek yabo kacokke ni ka wun wuyabo kacokke kanya apoka na tye iye kene en aye ni ki lego ki tipo me ma munu okelo an amito ki leg ki tipo ni eni ma ki mito roco paco ne ni mono en aye lok apoka apoka na ki tam me eno keken ento tam me eno me roco paco ni ber pien wucakke Atibu ocako tic ki wic loro i nino ni eno. E, ma olaro lok ki gange pi uru, owaco ni. Tin, winyo maber otuco iye acudi, pien acudi tin olaro lok ma guye. Ma waco kene ni tam abedo i nget Reverend Will Onao. Awe Onao onen malo. Tibu owaca ni, Nen malo. Okoko ocung i ka wiwa ma rotte ki welwa. Cawa apar acel me dyewor, awor nano neno ci apenyo winy dolo, awaco ni, Winyo maber ma in iwaco ni tye otuc i acu, nen ki malo ca. Co in ma itamo ni in igwero lwet ni winy dolo myero onen mawa calo dano ma tye ka lweny i acoli-ni, in lapiny, in ladit-ti, in i lapiny, in i Catan, ee? Gin ma Bawa tye ka tiyone tye ka tiyo pi aculi. Dong aculi ngum madit. Yam an awacciwu ni, i kare ma lweny cakke, timwu me tekwaro otuco waco ni, 'Lweny ma tye ka donyo i lobo aculi-ni pe idony iye. Juk litino pa wuru pe gin gudonyo i mony. Pien jo ma kilamo tye ka lubo kor lumony ma i litino acholi, ma jokki ene gutiyo ki ludwogo me tyeko acholi. Pienno abitiyo keni, ento pe i gut gin ma abudeko acholi, pe i gut ludwogo-ni. Oweko an ki litino pa wora timo me tekwaro, ojukowa wang pe wagul ludwogo. En ma kony bino-ni timo niu? Oweko an acako lweny ki kony. Akwero jami pa kony mo keken. Akwero jami pa alip lakwena mo keken. Alip lakwena gi weng onongo tye ka wer i gang wa kuca. Akwero jami lweny ma jami mo ma gin ma jo ne obedo ka timone akwero. Mi pe amiti juku gi ka ngati mo acel. Gin obedo ka lweny bene kene gin imi neka ento nekka bene oa igi. En oweko angeyo ni tim me tekwaro tek loyo, tek loyo, loyo, loyo, loyo, loyo ngati mo keken. Tek loyo dano en wek awaco ni, aa, wun wungeyo ni mawa ko bedo care. Lweny ma wun wumito ero ni wun acel acoli ma mawa tye ka loko ni ka jenge ka mawa tye i kibu. Wuwiny maber eno. He? Dong acoli amito giko lok a kit man. Mung madit ma Tibu owaco en aye ni, Jok ki kobeddi ni, Wukelo Tibu me Malaya. me tyeko acoli oleb. Tipo waco ni wac ki acoli ni gugwokke. Tipo ma jokki tye ka tic kwede me tyeko dano, jokki tye ka tic ki tipo me buto. Tyeko buto kidi in iwoti ikobo buto ni ni weko gubed i cawani. Litinowa matino ki matino anyira ki ma ki co weng gubedi ni rit me buto ki malo pien tipo ni jogi ni ma gicwalo ki nge luduku ni. Kicwalo jokki i yo me buto. Man tim myero wun wuwiny maber litinowu. Gin ma ikonyo ryemo timwu marac-ci en aye timwu me tekwaro. Namba aryo, timwu waco ni ludito ma omyero gujul gang gubed ki cawa ni dano ma oto ma kitye ka culo kwogi gin tye ka tic ki ciling kwogi.

Muru mung ma kany ajok-ki tye ka tic iye weko tipo pa lato. Tipo pa lato odung tye ka lweny, wiye tye ka lweny i gang. Lok namba adek ma wun Acholi i kare-ni eni ma wan watye ka bako dog me roco paco Acholi-ni, en aye lok kom ngom. Kikwany lubak dog woko ki i lok me ngom, pien ngom ni enoni en aye jogi kilamo. Gulamo jogi i ngom ngom.